Ýoldaşymyň haramlyklary maşgalamyza ýokdy diýip hatyna başlan podpisçygyň hatyny size ýetirýärin. Mähribanlar netije özüňizden biz biriniň gyýbatyny etmek dälde adamlaryň içinde ýatan hiç kime aýdyp bilmeýän geplerini size ýetirmek we siziň pikiriňizi diňlemek şeýle hem Ýamana ýamanlygyny aýt, pälinden gaýtsyn, ýagşyň ýagşylygyny aýt, ýagşylygy artsyn diýlişi ýaly, belki bir adamyň durmuşynda ýamanlyk etmekden alyk galarys diýen düşünje bilen ýetirýäris. Her kim öz ýüregine görä düşünýär. Netije özüňize galdyrýaryn. Men ýoldaşym bilen durmuş guramdan soň gaýynlarymyň öýünde dört bäş ýyl ýaşadyk. Meniň dört sany çagam bardy. Aýry hojalyk bolup çykdyk we çagalarymy ýoldaşym bilen terbiýeläp, maşgalamyzy ekläp ugradyk. Ýoldaşym bir gowy edaranyň başlygynyň maşynyny sürýärdi. Ol adam hem meň ýoldaşymy sag eli ýaly görüp ugrady. Ýoldaşym onuň ynamyny ödäp başardy. Ýoldaşymyň maşgalada hiç hili erbet gylygyny, erbet häsiýetini ýa çagalaryň, ýa-da meniň gaty gödek göwnümize degen ýerini görmedik. Her bir maşgalada bolýan kynçylyklar ýa-da ýönekeý dawalar biziň maşgalada-da bolýardy. Ýöne agzybirligimizi saklamany başarjak bolup şunça jan etýärdik. Adam bile on-on iki ýyllap bile ýaşasaň hem şonuň gizlin taraplaryny bilmän, häsiýetini bilmän bolýanlygyna öz durmuşymda göz ýetirdim. Sebäbi men ýoldaşymdan garaşmaýan zatlarym on iki ýyl, on üç ýyldan soň ýüze çykdy. Meniň ýoldaşym şol edarada işleýärkä başlygy oňa dürli sowgat-salamlar, serpaýlar getirip berýärdi. Ol Şol sowgat-salamlary çagalarymyza berýärdi. Sebäbi ýoldaşymy gowy görýärdi, halal oglan hasaplap, sag eli hasaplap, işe alandan soň söýgüsi oturandyr-da, çagalamyza dürli hili baýramçylyklarda sowgatlar ugratýardy. Soňra men hem ýoldaşym maşgalada halal iliň hakyny iýmeýän adam hasaplaýardym. Erbet tarapyny göremokdym. Wagtyň geçmegi bilen biziň durmuşymyzda köp zatlar üýtgedi. Meniň ýoldaşym bir adamy ýolda gaty gelýärkä, gaty sürk gelýärkä maşynynda kakyp, ol adam hassahana düşdi, aýagy döwülipdir. Onuň aýaly nägilelik bildirip bize agzyna gelenini diýdi. Gargynç baryny gargady. Ýoldaşym maňadam, başlygyňadam, başlyk çagyranda gyssanyp baryp otykam garamandyryn ýola diýip aýtdy. Başlygam onuň harajatlaryny töleşdi, biz töledik, başardygymyzdan ol adamy razy etdik. Soňra aradan üç-dört ýyl geçenden soňra meniň körpe gyzym oýnap ýörkä öýümizde gurluşyk edip ýördük. Tagtalary. Ýokaryk jaýymyzyň üstüne goýuljak agyr-agyr, uly-uly tagtalary diwara diräp goýupdyk. Näme bolanyna men haýran şol tagtalaryň biri gyzymyň üstüne ýykylyp, gyzym ýykyldy. Gyzym ýykylandan soň kellesine udar iýdi. Welin, aglap, erbet bolup kellesiniň azajyk ýeri çişdi. Şo wagt ýoldaşymam işdedi. Men kellelerini daňyşdyryp, derman berip, gyzymy köşeşdirdim. Ertesi gün hem dogtura alyp barsam, dogturam dermanlary ýazyp berdi, şol dermanlary aldym. Ýöne gyzymyň kellesini şol wagt apparada düşüräýmeli ekenim. Ýene aradan iki-üç ýyl geçenden soňra meniň gyzym. keselle ugrady. Öz-özi ýykylýan kesel tapyndy. Görüp otursak, kelle güýçli sotraseniýa alypdyr. Meniň gyzym indi bu günler gaýtalap-gaýtalap, her wagt, her wagt şon ýaly ýykylma keseli bar. Men o zatlaryň gargyşdanlygyna giç düşündim. Ýoldaşymy başlygy bir gün işden kowupdyr. Ýoldaşym hiç zat aýdanok. Bir hili göwünli göwünsiz öýe geldi. Näme boldy diýsem, Aý, işden çykdym diýdi. Düzüwli gürrüň bermedi. Ýöne men görüp otursam, bu gyzymyň ýaraman otyrka bu dertler näme diýip, öz-özüm başlygyna sögünip otyryn. Ýöne maňa ýoldaşymyň işdeşiniň aýaly hemme zady aýdyp berdi. Asyl görüp otursam ýoldaşym ýolda Öz gezýäni bilen gelip otyrka görmän ol adamy kakan ekeni. Onam gezýäni ýoldaşymyň başlygyna şu günler ýetiripdir welin, başlygam sen şo döwür şoň üçin adam kakypsyň ekeniň, halal hasaplaýan adamym haram bolup çykdy diýip işden kowupdyr. Men bolsa bulary giç eşitdim. Bir adamyň gargyşy ýerde ýatmaýandyr. Ýöne çaga gelip degmegi maňa gaty agyr degdi. Hiç haçan haram ýoldan gitmesin erkekler ertir çagasynyň durmuşyny maşgalasynyň geljegini oýlasyn bar bir hakykat ýerde ýatmaýa öňi soňy ýüze çykýa ýokardaky hemme zady görüp dura biz görmesegem diýip gelneje aglap gürrüň berdi.